Jahayhu añetéva ko ñane retã mba'eve, jahecha ko'ág̃a mba'éichapa oike avei mbo'ehaópe mitã ha mitãrusu apytépe ombovy'a ha omoarandu añetévo ichupekuéra ko ñane ñe'ẽ guarani. Motenondehára, mbo'ehára, temimbo'ekuéra ha mayma ñande atýva, jahechaháicha guarani ñe'ẽ hekove pyahu, ha iñapysẽ ko'ẽ porã ha imarangatúva. Peteĩ mba'e ajerurese peẽme, aníke ñanekane'õ ha jajepytaso joykére jahupi hag̃ua ñane Avañe'ẽ yvate. Amohu'ãvo che ñe'ẽ syry, ame'ẽ peẽme che aguyjeve, che aguyjeveite hypa'ỹva, che rendu haguére, ha ajerure Tupã Ñandejára ha Tupãsýme, tape nde rovasáta tieite, aguyje maymávape.

Ñambyasy ko'ã mba'e oiko haguére ñane retãme ha opa rupi ko yvy ape ári. Ndaikatúi ñakirirĩ ha ndajejapói mba'eve umi kuñakuéra oiko asýva. Umi ojepotíva ha ojapóva mba'e vai kuña rehe, ñande rukutypaite enterovéva. Umíva ndohói rere ko kuña rusépe. Ñande jajegueropytyvõ ha jaikuerovive.

Amohu'ãvo ajerure maymávape toike ko lucha contra la violencia ipuneanguéra rehe. Jajapo respeto ha joja peteĩ realidad opavavépe g̃uarã. Oñondivepa ikatu jajapo peteĩ futuro iporãvéva ha opavavépe g̃uarã ñañenemandu'a hag̃ua heg̃ua. Añemomba'e ha isãso. Agustín.

Pype ñamomorãvo mbo'ehára ára. Ñane retãme jaikuaaháicha heta mbo'ehára ohejámava héra mandu'arãme, hembiapo porãitáre. Umíva apytépe jaguereko ko'ãva. Delfín Chamorro, Pedro Escalada, Ramón Indalecio Cardoso, Inocencio Lescano, Adela Esperanza, ha Celsa Esperanza, Asunción Escalada ha ambue. Peteĩ mbo'ehára Mandajépe oikova'ekue táva Paraguaýpe, Paraguái retãme, ary 1915. Oñemog̃uahẽ kuri peteĩ ñe'ẽme ha ojeporavo treinta jasyrundy mbo'ehára árape. Pe árape oñemomorã mbo'ehára ára oñemomorã avei upe hembiapokue tuichaitéva. Jaikuaaháicha mbo'eharakuéra rembiapo rupive jaguereko ñane retãme heta tapicha, iñarandu ha ikatupyry. Ñane mbo'eharakuéra ha'e mba'e porã apoha. Upévare añakãity ha che aguyje ame'ẽ chupekuéra. Tupãme ajerure tohesape ha tomyenyhẽ mborayhúgui hapekuéra.

Che irũnguéra pues yvy irũngyha pegua ha mayma guare iatýva ko árape, che maitei mboyvéva opavave pehára. Vy'a ha mborayhu pópe ñateaty ko ko'ẽhao korapýpe ñamomboravo ñandepondi ára. Ñane retãme ára papo, quince, jasypoapy jave ojegueromandu'a poyvi ára. Tetã poyvi oguereko mbohapy ysy ipoyke ijojáva, peteĩ pytã tekojoja, morotĩ py'aguapy ha hovy sãso. Avei oguereko mokõi tetã ta'anga ojoja'ỹva, peteĩ tenondépe he'íva República del Paraguay, peteĩ palma ha peteĩ olivo ojejokuáva iguýpe ha ojeríva ojuehe yvate potýro. Ombokuaa porãva peteĩ mbyjasa yju mimbíva apu'a, oguy mbytépe ha ambue hapykuépe he'íva Paz y Justicia. Peteĩ leõ ha peteĩ górro tigre ohe'iséva sasõ. Oĩvi niko tetã rechaukaha ipype oñeñongatu tetã rembiasakue, upévare jahaikuva'erã ha akóinte ñamomba'eguasuva'erã. amog̃uahẽvo mo'ã ñeseme'ẽ ysyrymi, ame'ẽ peẽme che aguyjevete hypa'ỹva, che rendu haguére ha ajerure Tupã Ñandejára ha Tupãsýme tome'ẽ ñandéve ko'a ha tañanderoguasa maymavaite ñande atýva guive ko mbo'ehaópe rapide, aguyjémava ha'e.

Upéi ñande aty ñande mbo'ehao mbo'eguýpe ko pyhareve porãite. Jaikuaaháicha heta ára ko'ã ñande mbo'ehakuéra oiko ñande rehehápe oikuaakave hag̃ua ñandéve ko ñane ñe'ẽ guarani. Ha'ekuéra ikane'õmíramo jepe vy'apópe ko mbo'ehaópe ñanepore hag̃ua. Upévare che ha che irũnguéra ag̃uivete rome'ẽ peẽme oreguarandu haguére. Amohu'ãvo che ñe'ẽmi ame'ẽ opaitévape g̃uarã aguyjetaite che che rendumi haguére. Aguyje.

Ko ñane retã Paraguáipe ha avei ambue tetã rére, jahecha oĩha heta mitã ha avei Judas, héra Marí, oikóva tape tape rére, héra Yvonahita guýpe, ndoguerekói upe oikomi hag̃ua. Ára ha ára ohasáva hetave jahecha ñande rapicha péicha oikóvape. Upévare che angirũkuéra ha mayma tapicha che rehúva ñañeha'ãmína ñamo'ãi tembiapo opa hunda rupi. Ikatu hag̃uáicha ñepytyvõ umi ñande rapicha oikotevẽ añetévape. Amomahévo ru'ãme ko che ñe'ẽmi amoñe'ẽ che arapyty peẽme che revitúre ha ajerure Tupã Ñandejára he'ipýpe tohovasa umi tapicha oikóva tapére térã

Ko pyharevépe, omoñe'ẽta ñandéve ñane ñe'ẽ guarani rehegua mbykymi. Ko ára kóape ñamomorãvo ñane ñe'ẽ guarani, ñane mba'e teete jahechaukávo jahayhupa ndaikatúi jaheja tesaráipe. Ko ñane ñe'ẽ guarani ha ñamombe'úvo ndahayha mborayhu ñe'ẽnte ojepuru oparupiete. ojetyso tuichakue javeve. Ñahendúvo péicha ñane ñe'ẽ ojepuruha ñane mboy'eiterei oĩ ko'ẽre ñane mbovy'a peichaite ojehayhúre ñane ñe'ẽ guarani. Iporãite va'erã mitã okakuaa pyahúva oikuaami avei mba'éichapa ojepuru opa rupiete ani haguã oguerotĩ oñe'ẽ haguã

omba'apo rupi kuimba'ekuéra ndive omosãso hag̃ua ñane retã, upe catorce parundy ha quince papo jasykó mil ochocientos once, tu ko apyta pateĩ jave, sy ára niko peteĩ jeromandu'a omomorãva sykuérape. Sy ha'e peteĩ kuñakarai ijojaha'ỹva, hetaite ag̃ata imembýre ohasa, arakúi ha pyhare okúiva oñembo'e, Oipotágui hekove hesãive ha opa mba'e ivaíva ha térãgui to jey. Che sy ha'e kuñakarai imarangatuvéva opavave apytépe. Néikena che irũnguéra jajapo pe ñembyasy, ñembyasy ha torýpe sýpe iñame'ẽ aguyevete, jahaipúke ñande sy ha'e ha ha'eichagua ndaijatopamo'ãi vy'apave sy árare. Amog̃uahẽvo pu'ãme che ñe'ẽ rysými amo ame'ẽ peẽme che aguyevete. Che rendu haguére ha ajerure Tupã ha ñane isýpe tome'ẽ ñandéve ko'a ta ñande rovasa maymaveite ñeiméva guive ko'ápe, aguyje peẽme.

Ko arapýpe tuicha iñambuéi ñande rekoha, ojaitypa haguére ka'aguy ha opaichagua ka'avo ome'ẽva ñandéve ñandepytũhẽ potĩ hag̃ua. Maymavaite jaikuaa sapy'a opa ramo ka'aguy opataha avei mba'e omýiva ha hekovéva ko yvy ape áregui. Ajepy'apy che rekoháre ahecháre mba'eichaitépa tapichakuéra oñembysarái ñande yvýre oguenohẽvo hekove ichugui.

Ñamoingove jevývo ñande Irũ Porãitépe ome'ẽva ñandéve tekove ijapyra'ỹva. Aníkena ñanderesarái ko yvy ha'éva ñande rekoha ndaha'éi ñane mba'eañónte. Péva ko opyta va'erã ta'ýra temiarirõme ha upéicha opove va'erã tekove ko yvy rape ári.

Che ae temimbo'e ha jeta nohína sanáme, che ñe'ẽsyry ha'e tekoha rehegua. Maitei horyvéva peteĩteĩva ha opavavépe g̃uarã, tovéta peg̃uahẽ porãite ko aty ñamoñepyrũva péicha, opa mburuvicha ñane oirũva ha opaite jajejuhúva ko aty guasúpe, maitei rorýmante opavavépe. Che réra ha'e. Cayetano, chéve avy'apy aquí Nacional, táva San Peru Marangatu pegua, ko árape ha'esemi peteĩ mba'e chepy'a jopýva. Ñande reikoha niko ojeitypa, oñemosarambipa oiko peteĩ sarambi voi. Guyrakuéra mimi ohopa, mayma mymbakuéra omano ha hesaitepa. Mba'éiko ojehupa ñandéve? Ñambyai ñane retã. Chéve hasy amoite che anga rukua guive vaichaitépa ñande avakuéra ñande vaipa. Tekoha renda niko iporã va'erã ipotĩ oĩ hag̃ua vy'a ha tesãi. Ko'ág̃a rupi ñande ñambyaipa ojeitypa yvyramimi, avave noñotyséi mymba mimi ojejukáva ápe ha pépe, térã katu ojeity ha oñemombo. Va'erã piko jaipota nañañangarekoséirõ hesekuéra? Ha yvyra'ỹre ndajeikovemo'ãi ku. Ñañopytyvõ va'erã ñañotỹ jey jahecha mba'éichapa ikatu ñamoporã jey ñande rekoha Che ha'e ikatu nde jajapo. Ñañomoirũ ha jajoykeko mbarete jahecha jey hag̃ua potĩ yvyra poty ha mymba sarakĩ.

Che ha'e temimbo'e María Anuncia, che réra joapy Cáceres Argüello. Mbo'esyry mburuviha pegua Ateneo de Lenguas y Cultura Guaraní Regional San Pedro del Guamañu'u pegua. Tembikuaajára, Carmen Lemus. Hembikuaajára, Humilda Ocampo. Hemimbo'ekuéra, mitãkuña ha mitãrusukuéra, oĩva mbo'ehaovysupegua. Tenonderã ame'ẽ che aguyje Ñandejára hasyhasýgui, ko ára porãitéme, ko pyharevépe ñaimémbare oñondivepa vy'apópe ha tesarirõme. Jaikuaaháicha, Heta ára jaiko oñondive Changirukuéra. Jahesakysevénte ñane ñe'ẽ guarani jaikuaa seveseve ñane ñe'ẽ teete avate'ẽháicha ko irundy arýpe. Amopu'ãvo ahávo Ateneo de la Lengua y Cultura Guaranípe heta mba'e ahasa, mba'asy vai apytépe che rupytýva. Ajuhu ñane ñe'ẽ guarani ndaijojahai, hasyeterei, ijehai ha iñe'ẽme mbo'ehaoha rehe mitãnguérape. Oĩ rire karai ñe'ẽ ijykére ombotuichave ñane mburuvicha kuéra, ha ymaite guive oikóva hapykuéri oity haguãicha chupete tetã Paraguái mba'eteéva. Che irũnguéra, ñane oñondive ñañomoirũrõ ñambo'e mitãnguéra ohaikua haguã

Chepy'apy aguyjevete ipyahýva cherendu haguére ha ajerure Tupã ha Tupãsýgui ome'ẽ hag̃ua chéve mbarete mborayhu ñe'ẽ guarani amosarambi porã hag̃ua che retãme aguyje maymáva.

Mbo'ehararãnte hikuái jarã mitã okámpo rehóga, temimbo'ekuéra mitãkuña ha mitãrusukuéra mayma ñande atýva. Heta temikotevẽ rohecha che irũnguérandi ñande táva San Pédrope.

Mitãrusu imitãkuñanguérape ha'éva Petĩ, Káña ha Róga, ha upévare ojerure peẽme jerovia pe ñepyrũ ikatu hag̃uáicha ñamopu'ã porã hag̃ua ñande rembiapo oñondivepa penendive ikatúta jajapo Róga ñañavai hag̃uáicha.

Ojerova'erã jeporavo jasy porundýpe, upépe oĩmbáta ambue partidogua ha upépe itenondéva ha'e ñane tendotarã Santerúpe. Omandátava mbohapy ary, iporãva'erã jajepy'amongetami.

Ajerure Ñandejárape omaña hag̃ua ñanderehe ikatu hag̃uáicha ipóravo porã ha ojapo hag̃ua hembiapo hekopete iporãve hag̃ua ñande táva. Ha avei kampáñaháre toguatami ohecha hag̃ua mba'épa tekotevẽ oĩva. Ikatu hag̃uáicha ojeporeka ñande táva Paraguaýpe térã ndáva tendotáre. Ambue oĩha pe pirapire tapichakuéra oikotevẽvape g̃uarã. Oho, ikatu hag̃uáicha oho porã ñande táva San Perú ñamoporãve hag̃ua ha avei oĩ hag̃ua amandu'a porã táva tendotáre. Amohu'ãvo ko che ñe'ẽrysýi, ame'ẽ che aguyjevete che rendu hague. Mbo'ehára Carmen Dennis, Motenondehára Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, táva Pe'u Marangatu pegua. Mbo'ehára Sunilda Ocampo, Temimbo'e kuéra, Chiirũnguéra, Mbo'esyry Iñuhýha pegua, Sy, Túva kuéra ha Mayma ñanderatýva ápe, Maitei. Pe ha'e, Temimbo'e Carlos Silva.

ñandéve rete resãi ha ikatu haguére ñamohu'ã porãite oñondi'ekuéra ko tembiapo porãite. Heta mba'e oikuaaka ñandéve ñane mbo'eharakuéra, ikatu hag̃uáicha ñasẽ porãite ko mitãrusu mbo'ehaópe. Heta mba'e jahasa oñondi'ekuéra, ivai ha iporãva. Upévare, ajerure peẽme ani hag̃ua oso ñanderu'úi pe mba'e porãite

Pemopu'ã porãite pene rembiapo mbo'esyry pegua ha ñande ñe'ẽ guarani raipokuápe. Upévare avei iporã ñame'ẽ ñande sy ha tuvakuérape tuicha aguyje ára ha árare oĩ haguére ñande ykére ha oñandu haguére ñanendive mba'ekuaa ipohýi ha iveguýiva. Ñamohu'ã hag̃ua ko tembiapo porãite jaguerovata va'ekue jaguerúvo ha'e ha avei peẽme che irũnguéra Peẽ haguére che ykére, amog̃uahẽvo hu'ãme che ñe'ẽ ysyrymi, ame'ẽ peẽme che aguyjeteve che rendu haguére, ha ajerure Tupã ha Tupã sýme, amyanyhẽ hag̃ua pende rekove vy'a ha mborayhu ha tesãime, aguive maymavépe.